Bdew deħlin bosta kanzunetti bit-Taljan u bl-Ingliż. Kanzunetti li Gaetano Buttigieg, magħruf aħjar bħala Gaetano Canta, kien jadattom għall-Malti. Fir-rokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' dan il-karattru simpatiku mill-istorja tal-kanzunetta bil-Malti. Sibtu ferm ħabbejta, lilha biss f'qalbi żammejta, żewwiġtni ntqajt ngħix kuntent. Gaetano kif jidher ismu hu kien mill-Ħamrun. Twieled fil-17 ta' Jannar tal-sena 1923. It-trobbija tiegħu kienet hemmhekk, mbagħad meta kiber, kien adolexxenti beda jaħdem it-tarsna bħala apprentice hemmhekk, jistudja u jaħdem, u baqa' jaħdem it-tarsna sakemm kien hemm ir-random. Però hu kien fl-Azzjoni Kattolika wkoll u propju fl-Azzjoni Kattolika kien anki sarja fil-lummi u fil-fatt iżżewġu fil-3 ta' Mejju tas-sena 1953. Minn dan iż-żwieġ qegħdin 11 aħwa. Kien beda il-kant Proprju fl-Azzjoni Kattolika kienu jistiednuh biex ikant hemmhekk, imma mbagħad din saret bħala ħaġa popolari u bedew jistiednuh anki f'postijiet oħrajn, f'ċentri parrokkjali biex speċjalment fiż-żmien tal-Milied kien ikun ħafna on demand biex iferraħ għax il-kanzunetti tiegħu kienu kif jgħidu. popolari imma kollha kellhom kellhom xi messaġġ sabiħ, messaġġ tajjeb. Lil mamà kien jikbilha ħafna, kien jikbilha ħafna poeżiji kemm qabel ma' żewġu kif ukoll wara. L-Azzjoni Kattolika kien jikbilhom anki kanzunetti u mbagħad fil-waqt xi kungress tagħhom kienu kien ikanthom, kienu jistennew ħtiela fuq il-palk biex ikanthom. Fil-familja, Kien ukoll jagħmel ħiltu anke meta jikkoreġina, pereżempju, infakkarkom, tan-nervi xejn ma jservi, pereżempju, jew meta niġu biex naqsmu xi ħaġa bejnietna, ftakru li min jaqla' u jagħti qatt ma jbati, u dejjem bdew hekk taqbiliet żgħar kien jgħinna biex niftakru, tibqa' tiftakarhom u tibqa' tgħid, ejwa bilħaqq hekk kien jgħidli ara, ħa nikkalma, jew Ħalli nagħti, għax min jaqla' u jagħti, qatt ma jbati, mela nagħti. Huwa magħruf fid-dinja tal-kanzunetta l-iktar, minħabba li rnexxielu jpoġġi l-kelma Maltija fil-kanzunetta popolari ta' dak iż-żmien. Ħaġa li ħafna kienu jaħsbu li hija impossibbli. Kienu jgħidu l-Malti aħrax wisq ma joqgħodx għall-poeżija għal-lirika tal-kanzunetti moderni. Imma fil-fatt hu pprova l-kontra, hux veru, urihom li l-Malti joqgħod ukoll. Jiena niftakru ġifieri dak iż-żmien kien hemm kwistjoni tal-lingwa, niftakru anke jiddiskuti ma' t-sija li kienet tgħid li L-Ingliżi misshom għamlu bħalma għamlu l-Franċiżi fil-kolonji tagħhom, idaħħlu l-Franċiż bħala lingwa uffiċjali u hawnhekk Malta misshom u l-Papa kien kien kontra dik l-idea. Kien jittratta kollox. il-ħajja ta' madwarna. Għandu kanzunetta sabiħa per eżempju fuq il-Pitkalija, li qabel kienet il-Marsa, ħdejn il-Blat tal-Bajda biex niftehmu. Kien jitratta dwar il-ġmiel tan-natura, kien jitratta dwar is-sbuħija ta' Malta bħala pajjiż. Ovvjament kien hemm temi reliġjużi. Però mhux reliġjużi fis-sens li tal-quddiesa, imma temi li għandhom x'jaqsmu mal-fidi, temi li għandhom x'jaqsmu mar-relazzjonijiet, temi li għandhom x'jaqsmu, anki temi li għandhom x'jaqsmu mal-kultura Maltija, għandu l-bandiera Maltija, għandu fuq il-Gran Mastri ta' Malta, fuq l-istorja ta' Malta, ġrajjiet li ġrajjiet kontemporanji li Malta kienet għaddejja minnhom bħall-Indipendenza, bħal ukoll momenti oħrajn tal-emigration, ġifieri kien eh, speċi ta' kuxjenza soċjali tal dak iż-żmien, kien jara miexiex il-dinja għaddejja, Malta għaddejja, dak iż-żmien, u kien jikteb propju adattat għal dak.
Ir-riċerka li qed issir bħalissa qed tagħmilha Doriti n-neputija. E, għamlet it-teżi dwar